Ыт Ыт былыр таҥара күлүүһүнньүгэ эбит. Аһы-үөлү тутар күлүүс тылын илдьэ сылдьар эбит. Таҥара биир эрэ дьааһыгы ыкка астарбата үһү. Ол дьааһыгар наадата кэллэҕинэ бэйэтэ ыттан күлүүс тылын көрдөөн ылан тахсара үһү. Ыт туран ол дьааһыгы аһан көрүөн баҕарар. Биирдэ аһа баттаары хаппаҕын өрө тарда турдаҕына таҥара киирэр. Ыттан күлүүһүн барытын былдьаан ылар уонна бэйэтин таһырдьа анньан кэбиһэр. Аны эйигин күлүүһүнньүгүнэн оҥорбоппун, диир. Ыт туран таҥараттан көрдөһөр. Бырастыыгын, Аны итинник буолуом суоҕа. Күлүүһүнньүгүнэн хааллар. Аны буруйу оҥордохпуна талбыккынан суттар. диир. Онуоха таҥара эппит. Эн буруйгун бырастыы гынабын. Иккис буруйгар дьэ сэрэнээр. Ыт эмиэ күлүүһүнньүк буола сылдьыбыт. Биирдэ таҥара мунньахха барбытын кэннэ, ол бириэмэҕэ ыт туран кыладабыайга киирэн, били дьааһыгы аһа сатаан кэбиспит, кыайан аспатах. Хаппаҕы кыайан аһымына турдаҕына, таҥара киирэн, ыты тараччы тутан ылар уонна этэр: «Ити аат былаана баар. Ону көрбүккүттэн эйиэхэ абырал суох буолуо». Эн айыыны элбэҕи оҥоһуннуҥ, мин тылбын кэстиҥ, онон үйэлээх сааскар эрэйгэ-муҥха сырыт, саҥарар саҥаҕыттан модарабын, өйдүүр өйүҥ аҥаарын эрэ ордоробун. Эйигин икки атахтаах доҕор гынан илдьэ сырыттын. диэн түстээбитэ үһү. Ыт төһө да хомойдор хайдах гыныай? Икки атахтааҕы көрдүү сааланан саадахтанан барар. Ол айаннаан иһэн бөрөнү көрсөр. Саатынан ытан саайарда бөрө Өлүҥ дии. Бо, бөрөлөрү мөлтөһүөр эбит дии. Баран иһэр, баран иһэр. Биир эһэни көрсө түһэр. Эмиэ ытан саайар эһэтэ түҥнэстэ түһэр. Бо, эһэлэрэ мөлтөҕө эбит дии. Баран иһэн арай биирдэ ыт киһини көрсө түһэр. Эмиэ ытан саайар. Киһи аһаран биэрэр. Ити ытаары саатынан көмүөр. Ыт куттанан охтон түһэр, Киһи кэлэн ыты тутан хабан көрөр уонна моонньуттан быалаан сиэтэн барар. Ыт баран иһэн саныыр. Көр, бу кетохтоох куттаммат, хоодуот буолар эбит. Күн анныгар баар кыыллартан бастыҥнара буоллаҕа. Хата миигин таҥара үчүгэйгэ анаабыт. Таҥараҕа күлүүбүнньүк буолан олоруох кэриэтин, куттааҕы уох киини кытта сылдьыбыт Ырааҕынан ордук. Онтон ыла киһини кытта бииргэ сылдьар буолбут. Арай биирдэ ыт саатын кэтэн баран сүүрэн испит. Иччитэ кэнниттэн испит. Ыт сүүрэн иһэн тымыргэскэ саатын быһа таттаран сүтэрэн кэбиспит. Онтон ыла иччитэ киниэхэ сааны көҥүллээбэт, сулумахтыы сырытыннарар буолбут онтон ыла ыт төҥүргэскэ өстөнөн үрдүгэр ииктиир буолбут Хандарыр хардаҥа хатын иннэ Төрөбүт алаһым ыраахтан көннө мин кэллим